नहीं खाए ला देलिए बकरी सब के घास तास ये चरा के लबलिए देलिए ई सब पता तता देलिए खाए ला देलिए जिमहर के पता देलिए सब टा खा के देखे छी टू टन छ तू टन छी छै पजवा कर छी नहीं देखे छी मुंह लारे छी या ऐसे के एक टुक का सुपारियो देलिए या जते खेला तुरंत तुरंत पचा हाय अथी बुद्धि में की भूसा भरल ये एकरा सुपारी केना देलिए खैला ये पचबे ला आइ तऽ ई सुपारी खेते कहू गाम घर में मेजमान जाए छे तो खाना खाए ले दे छे टंच खेने रहे छे एक टुक सुपारी दे छे चिबे छे तो पाचन ग्रंथि पचे छे ते एकरा के एक टुक के सुपारी ओहिमे दे। उ तऽ कहब मेजमान छी तऽ मेजमान के देली ने सुपारी आइ बकरी सबके सुपारी नहि देबाक चाही अहाँ कही से क्यों

हम एकटा छागर लेबै दसमी ललचा गेलै छागर छागर हाँ मोल लेबै छागर अखनी नहि छै नया नया खोलने छै छागर के भा हाँ छोटका छोटका बच्चा छै पाठी दूटा
ई छागर नहि छौ ई बकरी छै रे बुढ़िया देखै नहि छियै बकरी छी ठकै छी रे दुई तीन महीना के बाद आबिया हाँ। छागरो देबो खसियो देबो पाठियो देबो बकरियो देबो दू तीन महीना के बाद में हम की करबै लए कऽ रे दसमी ललचा गेलै छागर मोल लेबै तो जो ओने कोनो ले लिह जो
दामो ने छौ तोरा बकरी पसरू आ तोरा खोप के दम छौ ना एक बार तीने दाम छौ से सुखा कऽ

तऽ सुनू ने बेटा के देखऽ बुझलियै हम जल खैने ना आबै छी घर से कुदी के रोटी आ बैगन के चटनी लेने आबै छी बना के ए कनिया की भेला आब आब कथि लए कानै छियै हमरा एते बकरी असगरे नहि समरत नहि समरत आ नहि किया
एते का भरण पोषण करनाइ

एकरा ये खोल दे छे हाँ एकटा बकरी तीन किलोमीटर पछाड़ी पछाड़ी दौड़बैत रही तते दौड़बैत रहिया हाँ यही मुँह चोरा जे छो बड़का कान वाला हाँ एकरा तो मान रही जे मुँह है मुँह मारे हाँ, लगे हाँ, नहीं मारियो वैसे दू टका हेतै ओकरे मारबै मुल्को भागे छी भागैत रहिया ठीक छै लिए अहाँ प्रसन्न भए गेलियै ने हम जाइ छी टोल पर देखबै दूटा जन हेतै ने तऽ लेने आयब अहाँ लग जो न ना या तब बड़ ठीक है हँ तऽ अहाँके पीठ पर रहत तऽ ठीक रहत ने हां जो हेतै लिअ नहि अथी करी मन नहि छोट करी हम आबै छी लेने जलखोए लेने एबै आ दुनू जनो के लेने आयब जो हेतै लिअ
आब एलै लाइन पर बकरी के पीछा में दुईटा दोकान यो एकटा में करुआ तेल एकटा मे घुघनी बादाम यो शाबाश बहादुर देहमे तऽ माछ छौ काहे ने कुदकै लए खोबै छौ एवरी अभी टोटल के मलकाइन चल गेलो ने जते पजबाय करै छी सबके दांत गनि लेबो यही सिम ठड़की जे छै ई ई जे हमरा हरान करैत रहै छै आ तोरा दाँत तोड़ि देबो कोटा के ने खाय ले देबो उठ रे एने माथे बुल आ जे आखि बजे तकरे हूँ हूँ करै छी

उठे जाइयो ना रे कते ने खिया दिलियो ना रे नैना सावन भादो फिर भी तेरा मन प्यासा माय डियर फ्रेंड तू सब हमर फ्रेंड छी अखनी कैमरा वाला कोई रहितिए फोटो खींच देतिए माय लवली बकरी लवली सौ टका आनंद मोय छै खाना पीना खिया के फिट यो एते यो जॉन बुआ से यो यो जॉन के दुटा लाग जी बुझलिए हां हां ई जॉन दुनु टा के लड़ाओ चलो बढ़िया छै मलकाइन जी ई के छी नौकर आरो बाबू हे मार ना ए नौकर नै छै हमर दुल्हा छी पति दे मालिक प्रणाम प्रणाम प्रणाम ले जाओ एकर पति देव

ठीक छै बकरी के पीछे में दुईटा दोकान यो बकरी के पीछे में दूटा तीन गो। दुकान यो तीन गो की? ऐ हैं? दू एक दू आ तीन भेलै ना बक लेला जे जो नहीं रखबो तोरा है जो मालिक है है भैया रुको की भगा दे तो वैसे तू नौकरी नहीं टैलेंट मिलती। कनी तू टैलेंट छी आदमी भूसकोल बुझाई छै

नवमी में करऽ पड़े छै अपना गमछी कहियो में नहि करऽ- किनलियै नहि बहुरिया के बियाह में एकरा दुरागमन में देने छलै है, ना मालिक देख ले ई बकरी के ठोका देने छियै ई की छियै मालिक यौ ई तोरा आयुधनिक जमाना के अथी छै बकरी बुझली हाँ ई अगाड़ी अगाड़ी जाइ छै सब बकरी पछाड़ी पछाड़ी जाइ छै अच्छा अच्छा ई सरदार जी मलिकार के बकरी कौन?
के पीछे में दुईटा दुकान यो बकरी के पीछे में दू गो दुकान यो एक टाइम में करुआ तेल एक टाइम में घुगनी बादाम यो एक टाइम में करुआ तेल एक टाइम में घुगनी बादाम यो वेरी गुड देखियो
बकरी के पछाड़ी में दुईटा दुकान छे एक टाइम में करुआ तेल एक टाइम में घुगनी बादाम छे हाँ बकरी जखनी हग लगते तखनी बोरा लगाई हो अच्छा बकरी को मुंह मां नहीं का पछाड़ी पर्सन अच्छा ठीक, पछाड़ी पर इनके हाँ, घुसकोल नहीं, नहीं, आदमी बुझ जाते हो हम समझा देते नहीं हैं। बुझना चाहिए हम कहियो बकरी में नौकरी नहीं केना हग लगते तो बोरा लगाई हो घुगनी बादाम एक कतन हां अगर बोतल लगते तो टीन लगाई हो करुआ तेल एक कतन सेहत छांट कर रखे खातिर हमरा से घरे धफड़ भए जाइ छले तैं हमर कनिया अनलकै हो उ कनिया अहाँ की करियै अहींके खियाबी यऽ मतलब घुंगनी बदाम कनिया हमर अहाँ का चटपटी के दुकान खोलना छै एकटा बिजनेस और छै चौक में अच्छा अच्छा तो एहिमे से उत्पादन होइ छै सब चीज आ तब जे छै से चटपटी बनै छै अच्छा करुआ तेल टटका टटका अच्छा टटका टटका जी अहाँ ओकर टेस्ट लेने छियै

से कहलिए अखनी हां तखनी तो अंत तक फुलमतिया के चौक पर चरपटी के दुकान छै कहत रहे के कहै छला अखनी ने बजली अखनी ने कहली ओकरो को जे एक तरफ बोरा लगाई है एक तरफ टीन लगाई है कह को आय तोरा वहिना झूठे फूसे सुनैत रहै छौ कान तोहर एक्साइटेड भए गेल छौ हम झूठ बाजै छियै हम झूठ बाजै छियै केना ई अपन जिंदगी के पाल तऽ थाह नहि छै अपन जीवन केना चलेतै ई ये घर पर एहने चलतै इएह करके चलतै नहीं है आय नौकर से झगड़ा लगा गेलो कहै छलिए किछो आ कहऽ लगलो किछो अरे तऽ नौकर खाली लाय बदला तऽ नौकरो लाबि देलियै आब कथी भेलै आब के करतै जो बर्तन माजिया घर अंगना बारी हम उपरे करबै जो मांगे इहे दू टिका देबो खैनी ला बीड़ी ला खेबही न खैनी बीड़ी सिगरेट सिगरेट पिए के आदत छै त नै हाँ, पीबा त दबो पैसा जो एकटा व्यापारी कर लिए त व्यापारियो न कर सकै छै त कथी करबी मुंह चढ़ाए मुंह खाली देखा अपन मोबाइल असगरे खोप के कर असगरे करबै कर, जो कर, हम अपन कर। असगरे व्यापारी करबै सब सब त हम खस्सी के चरा बुला के देखा दो व्यापारी कर के हम अपने से जो जो घर में भरा बर्तन माजे जो जो कपड़ जड़ुआ केहन रहे हमरा कपार में लिखल थायल ना आ तू कपड़ के जड़ुआ नै हमरा कपार में लिखल तै घर वाला छियै तऽ एकटा व्यापारी जब खोल देली तऽ अहाँ के व्यापारी कर नहीं सकै छी बकरी व्यापारी घर वाला में कहे जो हम करी कहे जो तू ही जे हमर घर वाला आरो उतर गया ना के सने गेले आइ के हां ये के सने गेल छे के दिन लगा दारू ने पीने छे देली 10 टका आ देबो टुटरी में से निकाल निकाल आब देबो आ तो मुंह छोड़ दे मुंह छोड़ दे अल्ले रो चोरा मार खोपा जो भाग जो हम अपने बकरी फार्म खोलब हम अपने बकरी का सब बकरी के चराबे बुलेबे अपने हम चरा बुला के लाबे रखबे हम अपने पोसबे पालबे